ũgathiĩ kwetha ũteithio ũkerwo maya coka na mũciĩ na mũciĩ kwanyu nĩ kũhukire nĩkĩo tũtũnganaga haha gwata ngai ũyũ wĩ mũ wĩ mũciĩ tũranie ciũria icio nĩ kũrania tũrorania
kĩgwotei ndai

twatuĩria kĩrĩa tuorirwo cũcũ aigaga nĩ mũgũre akarĩkia no atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ abatiĩ kũnengererwo gũtwara kũrĩa kwa gĩtwaro kũrĩa kwa kwa nyina no gacagaca-inĩ ĩyo rĩ he mũndũ mokire makĩhĩngĩcana mũndũ mũirĩtu ũrĩa tuĩte nyina rĩ akĩgana ta mũndũ warita mũndũ wa kĩga tũraga mũciĩ kega mũthuri na rĩrĩa nake cũcũ agũrĩrwo rĩ oka mũciĩ rĩ gũtuĩka nĩ athĩnjire mbũri ya kwamũkĩra ciana iria citũ ciana ciake koguo rĩrĩa baba agĩre agĩre mũtumia aciara mwana wa mbere mwana ũcio gĩthiĩ kũracia ngĩrora kansa agĩkua gĩthumba kĩrĩa gĩũkĩte na na mami gĩkĩrwara gĩkua

amũkabi amũkabi nĩ mũkĩro ũrĩa wa kangarĩ mũkĩro ũcio wĩtagwo kamũka ndĩmũigua na ambũi akarĩ ya marigũ kuga ũguo nĩ kuga atĩ nĩ tondũ ndĩ gĩthũmba ucio nduĩtwo ũtagwo kamau nĩ mũmbũi ũguo tiga kuga atĩ ndĩ mũihwa na mbũi nĩ ũndũ wa kũrĩa mami aciarĩte nĩ ũndũ wa mama o nĩ mũmbũi niĩ nĩ ndĩmũciarĩte ndĩ mũmbũi koguo ndacokeria athuri mahũhagia mũno makĩnjĩra ambũi nĩ athamaki

name of Ivan. We share it with Mo Kikuyu. No na nduri wamenya we Mo Kikuyu. Ona rĩngĩ nĩ ũĩ waciarĩtwo wĩ Mo Kikuyu. No ndũrĩ wamenya wĩ Mo Kikuyu. Tondũ ndũrĩ wagĩcenjia wĩ ũtũũraga wĩ Mo Kikuyu. ũngĩmenya hau ũngĩ- ũngĩ- mbere ũguo ngai agũteithia ũmenye ũguo ndũngĩkerirĩria gũtuĩka kĩndũ kĩngĩ tondũ gĩkũyũ kĩna ũtonga mũnene mũno Eh, gũthomaga ibuku kĩroko rĩtagwo gĩcambĩ rĩandĩkĩtwo nĩ mũitaliano

ĩratarĩria atĩ wa mbere mwambe mũnyite nĩ ũndũ wake kũmenya value ya ndaĩ citũ na gĩcandĩ gitũ athiĩte akandĩka na mũrũngũ akandĩka ibuku ndaĩ gĩcandĩ agatranslate na thiomi mekũnyita matiandĩkaga nĩgetha ithuĩ tũthome tondũ ithuĩ gĩcandĩ nĩ pati itũ kĩbatiĩ gũkorwo gĩ pati itũ ndaĩ nĩ pati itũ ti mũndũ toĩ abatiĩ gũkorwo ĩ ciothe rĩu nĩ ũndũ wao kwĩrirĩria ũgĩ ũcio witũ agathiĩ ageka research nene mũno acokanĩrĩria acokanĩrĩria akandĩka na thiomi icio ingĩ gũkũ na agĩikaria kĩu nĩ kĩndũ gĩgũkuonia value ya kĩrĩa tũrĩ na nĩ ũgũkora ithuĩ nĩũndũ we mũgĩkũyũ no ndũĩ wĩ mũgĩkũyũ na ndũĩ value ya gũtuĩka mũgĩkũyũ rĩ ũrate mathaa maku mothe ũgĩetha ũgĩ ũngĩ

ĩ wonorie ũcũrũ ũyũ na ũthambathambie nĩgetha rĩu wĩkire maĩ nona ithuĩ kũrĩ ũndũ tũtonete rĩu na ithuĩ mũkĩte haha kwĩ mĩtheko ithe ti mbũgũ icio iria nyumoitire mũroka gwetha ĩti ũcũrũ ũcio wanyu wonoririo ithe ti gũkũka gwetha rĩu niĩ ndĩmu- ndĩ- ndĩtĩaga nĩ gũkorwo atĩ ona gũtuĩka ndĩgĩtindia

mũtumia akagũrwo agũrwo matigana matigana mũtumia ũcio agũrwo kũngĩ nganu wakwa nĩ atĩ rĩngĩ harĩa ũtana ũtana ũtana tĩtĩria nĩho ndaigua atĩ agũrwo nĩ mũthuri ũgũkuithĩtie mũtumia nĩguo koguo rĩ ona tũkĩthiĩ kwenja kwenjera iku icio cia ithũmba ithũmba ithũmba ithũmba rĩ tũtikone gĩkuũ tarĩ kĩndũ kĩgeni kũ kwa mũthuri ũyũ tondũ nĩ ũiguithĩtie mũtumi nĩguo mbũgũ ĩyo ĩgerere rĩrĩ atĩ we wĩ mũirĩtu ũngĩigua kamau wakĩrithia ararĩ na mũtumia na nĩ arakuithirie na nĩ ingĩatua matawe macio tinie nĩ ndĩrakuithirie ũtanoka gwĩtheca kũ Abewe onyisuria very busy. Roho ũcio wa gĩkuũ wa atumia-rĩ, ũreheririo gwa Kamau atĩa? Tondũ okorwo ndineheria roho ũcio, nĩ kũhũthĩire kwĩna nĩ kũhũthĩire maũndũ maya. We ũtegeretio nĩ roho wa gĩkuũ. We kwanyu ũroima nĩgetha ũke ũkuĩre gwa tondũ gwakwa nĩ kũgũgĩkuagĩra atumia. kana kana eh woka gwakwa rĩ no wage gũkua no nĩ ũgũciara ikuũ nĩ ũgũciara kĩ ikuũ rĩu gĩkũyũ tũrĩte atĩrĩrĩ discussion yĩ kĩũria atĩrĩrĩ mũthuri ũrĩa ũrahikirie rĩ nĩ akuithĩtie mũtumia niĩ nĩ batiĩ gũikara nyũmba ĩyo yake wona ha- ũrĩa twĩ mbu atĩ kĩũria kĩrĩa very basic ũbatiĩ kwĩyũria nĩ kĩrĩa gĩgũtũma ũhike kũu kĩrĩa gĩatũma ngomi cia kwanyu cigũtware kũu

Ũ, na nĩ nĩ ara nĩ mũtumia nĩ arorire ĩtiguo mũtumia ora-rĩ githĩ mũthuri ũyũ ndangĩbatiĩ gũtũma athuri orie atĩrĩrĩ mũtumia wakwa-rĩ nĩ arakinyire kwao Hii ni kana wetu kenya leo tumi. Ni akili ile kwao. Kwamba ni wale akili ile. Kuikarwo ni kwarĩrĩrio nĩkĩ handũ haha andũ aya mamenana tondũ thĩinĩ wa gĩkũyũ rĩ tũtirĩ exit ya kĩhiko waingĩra kĩhiko gĩtiumagwo waingĩra nĩ waingĩra rĩu haha rĩ na nĩ ithuĩ tũkorwo nĩ gĩkuga atĩ cira mũnene no wothe nĩ ũgĩkuga haha mũtumia ũyũ rĩ athiĩ rĩ na kwaga nginya gũtinĩrwo rĩ atĩ harĩa twaigua- twaigua okorwo twaheo ũhoro ũrĩa wĩ harĩa twaigua nĩ atĩ gũkĩthio gwa thirikari gũcira nĩgetha ũyũ acokerio indo rĩ koguo kĩrĩa kĩarĩ na mbara ti kĩhiko nĩ indo nĩguo nake mu- mũthuri ũyũ ũciarĩte cũcũ ũyũ rĩ kaĩ ekwendia mũtumia ithaku-inĩ kekwendia mũtumia mwarĩ nyũmba-inĩ tondũ nĩ honania atĩrĩ nĩ ahikire nĩ acoka mũciĩ aikara na ithe gũkũ na ithe tiroiga o ithe ndũkanjĩre nĩ akuĩte ona ariũ a nyina na mũirĩtu ũyũ maikara nake gũkũ na akinĩ rĩa gũthiĩ kũhika kũngĩ nĩgetha gwacoka gũthiĩ kwa ndiũ rĩ nĩ gũikarange ĩ ũyũ nĩ atuĩkire mũtumia wa mũndũ ũngĩ aya aciari aya mũirĩtu magathoni atĩa nendia mũirĩtu ũmwe nyũmba ingĩ noguo nĩguo gĩkũyũ-inĩ gwitũ kũhana tondũ mũirĩtu mwarĩ wa nyũkwa araima kĩhiko-inĩ agoka kwanyu we ona wĩ mũrũ wa nyina nĩ ũrĩa mũgĩrithithie indo gĩtekũraga mwarũ wa maitũ oka mũciĩ na mwaikara kũu acoka oimagara oka na mũndũ ũngĩ na okire hĩndĩ ĩno mwĩnathi gũkũ rĩu ona nĩ ũramenya

Eye dare he peido. No kwenda kuria tiri. Kai kuri indo ikirite mundu. Na tondu mutumia uyu ahikite gwitu ri, ni muiritu ndahikitie gwitu waku ri, ndamuhikitie gwakwa ri. Na nĩ ndamunengera kahĩ ageta kĩrigĩrĩ acoka ndamunengera kairĩtu ageta maitũ wa ngũi-rĩ gũkorwo ndiarahĩtie kwao rĩna nĩ ma ndirarega ona ndirĩ ciana no gũkorwo inyuĩ mwacokererwo nĩ mwarĩ guo-rĩ nĩoka na marĩtwa ma gwitũ-rĩ mũtirĩ andũ mũrona hena indo hau icio githĩ ti indo kaĩ mbũri ciugagĩrwo mbu maitũ githĩ ndoka kwanyu githĩ mũtikamwendia mũngĩagwĩka magongona marĩa magĩrĩirwo

ciana icio rĩ cingĩkanjiara rĩ cingĩkanjiara ciciarĩire rĩ ciandehe kwanyu ciandehe kwanyu ndĩyo ngomi ĩno yakwa tondũ nĩ ngũmĩtarĩirie nĩ mũmbũi kũrĩa nyumĩte ũguo rĩ ngomi ĩno tondũ nĩ yoka kũu kwanyu rĩ yoka ĩyo rĩu rĩ angĩkorwo nĩ hakĩrĩ handũ nginya harĩ na ngai cia kũmaka rĩtwa rĩothe riumanĩte nĩ kwa mũtumia rĩgĩkua cia kũmaka ĩĩ au amatuĩka kaũndũ kanini acio rĩrĩa ũramaka ũbatiĩ gũkorwo ũkuithio nawe tondũ kau nĩ kaũndũ kanini atĩ gĩ- kĩhiko gĩkĩ kuma o harĩa kĩambĩrĩria he maũndũ maingĩ mũno twanenderekire maya ona tũranja gũthiĩ nginya kwa ndiũ tũgatua kũu nĩkuo kwĩna justice naye atuĩka justice ndĩnatuĩka ma yatuĩka kĩhoto no ndĩnatuĩka kĩ ndĩnatuĩka ma tondũ nĩ mũbatiĩ gũkorwo mũgĩka magongona ma gũkũra ciana ici na makũragĩrwo kwa mũndũ mũgo ndĩ aya nĩ karũgano haha na no ndĩgacokere tondũ ti andũ othe makenya atĩ mũtumia

na ndoiga ũguo tondũ rĩrĩ macitĩtie kũraihu kamau ũcio rĩu niĩ nduĩtwo rĩ ona ndarereirwo kwao arereirwo kwene kwa andũ ma- athiĩte gwetherera kũiga nĩ gwa tatawe no ndĩrethire rũrĩra rũu rwao rũraraiha biũ ndĩrarwara handũ manyitanĩte kĩrũru no no igua nĩ kũrorire agĩthiĩ kũikara na kũu rĩu ũrĩa nduĩtwo agĩcoka agimanĩte akĩruĩra na kũ nĩkũkiuga atĩrĩrĩ mũruĩra kwenendete nake ndomaga kũma nĩ atĩa ikonde aca icio no ikũma no rũciaro rũrĩa ruothe rũkoima ũruinĩ ũcio rũtikĩrĩ hĩndĩ rwagĩkorwo rũmĩte kũma nĩ gũtĩmĩra kũgacĩra rĩu thĩna ũrĩa uma harĩa waguka rĩ

athire akĩhikia mũtumia ũrĩa ahikirie ahikirie mũndũ metaga mũtumia ũmwe tata ũguo nĩ kuga atĩrĩ nĩ kazi mũtumia ũyũ wake rĩ nĩ mwarĩ wa mũrũ wa nyina na mũka wa mama koguo nĩ kadins no agĩũka gũkũ mũciĩ nĩ okire na mwana wa kahii okire na ciana igĩrĩ cia irĩki ũmwe akuĩte na kũrĩa kwa kwa mũthuri ũrĩa ahikĩte of course nĩahikĩte ũyũ ũngĩ amũtuĩte irĩ oka gũkũ kwa mama aikaikara mwanake oro ũguo kumaga o ũguo rĩrĩa agĩire hinya wa kumaga waimananire mĩaka igana atarĩ enoka mũciĩ coka ire mathiko A- oka mathiko andũ magĩkena ĩ ona nĩ aoka ĩ ĩ, ĩ na ndarĩ trace ndarĩ handũ hangĩ ũngĩmwetha akiumagara ũguo na akĩmera nĩ egũcoka no akĩumagara ũguo rĩa kerĩ rĩ athire na indo ciake ciothe nginya mbica gũtirĩ mbica ona ĩmwe trace ĩmwe atigire mũciĩ sawa sawa athiĩ ũguo rĩ araikarire mĩaka mũgwanja peke yake atarĩ acoka athiĩ kwa mũndũ mũgori engiuga atĩrĩrĩ mwana ũyũ rĩ tiga kũmuona e mwana muone e mũthoniguo nĩ tondũ atutuo mũthoniwe muone e mũthoniguo na angĩkorwo nĩ mũthoniguo rĩ we mama ũrĩa ũraiga ũyũ ũreta mama atĩ mũtarainie nake Mu- mutumia waku mataraithie na mutumia wa, wa mama guo rĩ we mama ũyũ rĩ we nĩ weire we twĩtwĩire mama ũyũ twĩtwĩire gũkĩ therefore mũthonithio ũyũ nĩ arega gũikara nawe gũkũ tondũ nĩ waganu mũnene mũno nĩ mũthonithio no nawe kũrĩa rĩ wĩ mũthoniwe ĩ wĩ guka

tũthiĩ tũũrage rũrĩra rũrũ na nĩ kaũndũ kanini kanini mũno kũndũ ndamũtaarĩirie riterarĩ nĩ atĩa gũgathiĩ rĩngamũra ĩhĩ ageka ũũ athĩnje mbũri mũhihinye akoiga ũũ rĩngamũhe nginya ciugo ageka ũũ riterarĩ ndamũtaarĩirie igongona atakinyĩte

gũtirĩ sande ona ĩmwe gũtarĩ kwestio kũrĩa request akakumĩra oimĩraga ciothe akĩrĩraga ĩtoo nĩ mwana ĩ mũtumia athirire kuga atĩ ni ndũrahoyaga na arĩkorwo mwana ũcio wakwa nĩ gũkua kuire nyonage mbĩrĩra harĩa ngamenya nĩ athire nĩguo araugaga

uhuru muigai wa kenyatta na mũthuri ũyũ gwĩtwo wetangula kiumia kĩu nĩ maroigire kaũndũ na ndĩragathikĩrĩria ndĩrakaigua na matũ ma thĩinĩ mũno atĩa wetangula aroigire atĩrĩrĩ maũndũ marĩa tũrerwo ũhoro atĩ wa kansa nĩ mũrimũ wa lifestyle na tũkerwo nĩ kĩrĩa tũrĩaga rĩ macio nĩ maheni aroiga atĩrĩrĩ wetangura aroiga atĩrĩrĩ angĩkorwo mũraria ũhoro wa junk food rĩ karĩ kuo kũirĩagwo gũkĩra amerika na kĩrĩa kĩnyitaga mũ amerika kiumanaga na junk food nĩyo pesa kai ho kutu ta kenon kana to ke kue to ke ni koni kansa kwa noa nebu no modo rakora atiriri ni cucu ayanegireka nonanie cucu cucu rwitu kuria ndimutariirie ni mukiigire ti handu herani na ikundu kuhana uguo tunyuaga maĩ rũĩ rwa maragwa cucu atũraga abataga karĩma kahana ũguo kahana ũguo harĩa athurithe athiĩte nao gwitũ manjĩra matigacoka gwitũ ndo ndĩramera amũrora ũguo ndona mũkiuma na ciondo cia kwao ĩrĩa mũngĩcokia no ndimũri cokohana nĩ makamena gwitũ tũcua tũyagambataga hau mĩaka yo o rĩrĩ twakinya kũgũra maitũ rĩ na maitũ nĩwe mũkũrũ no mĩaka yothe atũirie ũguo

na alwagita ithuĩ tũrĩa tu arwara kansa arwarire kansa ya koro niĩ nĩ ndatwara nĩ thibitarĩ koguo nĩ ndamũtwara nginya mbica na nginya ndĩ na mbica icio ciake igongona rĩrĩa twekire rĩa mbere mũciĩ-rĩ rĩgiĩ gĩkuũ-rĩ

ĩtiguo mũtiahikagia ndũrĩrĩ ona diversity yokarĩ ĩka ũrĩa gwekagwo nĩgetha wĩtĩkĩrio kũhikia ndũrĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũtarĩ wekwo gĩkũyũ-inĩ ciana mwana ona nĩ gũta ona university mũthembu tũtekaga mari hĩndĩ ĩyo rĩgwĩkwo mari nĩ tondũ wathiĩ mwathiĩ gũtaha mwataha mahiũ na mwakora tũirĩtu kũu mwakua na tũhĩmuoraga nĩtiguo gwĩkagwo no mũgĩkinya mũciĩ rĩ ndũkũingĩra mũciĩ ndũgatware gĩkuũ ũgekĩrwo igongona wĩba wĩbara rĩu ũmũthĩ rĩ ona tikũraga tũroraga ona tikũirĩtu tũraiya aca nĩ kau gatahirwo watwara mũciĩ rĩ we wakaree mũcindũkana karũre tondũ gekũka gekĩrwo igongona nĩ thoguo gatuĩke mwarĩ wa nyũkwa ũngĩgakoma nako ũgacirithio o ta wakoma na mwarĩ wa nyũkwa ũrĩa ũciarĩtwo nĩ nyũkwa those are the basics we are talking about ũgacoka ũkamenya atĩ nĩwaikia mũu kabira ĩkũkiuga mbũri tiuga rĩ wombu na mwana mũciare ndateagwo ũmũthĩ nĩ hĩndĩ wamenya wĩna mũkabira na ndũbatiĩ gũkorwo na mũkabira no nĩ mũciaire ciana koguo gĩkũyũ nĩ gĩgũkuohorete atĩ mwana mũciare ndatea no ndũgĩtherio mũrage mũrage maũndũ marĩa mothe mangĩmuma na thutha

ngoucinũra ihinda rĩa kinya ũyũ niĩ nditigagwo na heno eh? ndĩrenda kũhutia handũ he hau basic no ũguo nĩ kuga atĩ na nĩ ngũria kĩũria ka discussion twae na kobiki ĩyo na ũrĩa ũĩ ũne- ũneane kamero harĩ ũrĩ kũmenya njũĩ nĩ we onae nĩ ũĩ anja nĩ we ũkwamba gũcokia

ũgarũrũke mũthuri ũrĩa angĩ ũtuĩre mai macio mata no nginya ũngĩarwarire karakara ũngĩatire kĩoro ũtue mata no nĩ irima ũtue mata kũu no nginya ũkũrwara karakara tondũ watuĩra mai maku mata sawa sawa no ũcio nĩ ũndũ woĩkaine kũndũ guothe acio majokia cia gwitũ

tũgatũra karima hau owe ũratuĩrĩire mai matarĩ ũgatuĩra mata karima-inĩ kau ũkahona mũndũ ũrĩa waigua ũguo guoko igũrũ nĩ ũguo ũguo nĩguo twekaga

mũgĩkũyũ nĩoĩ ũtheru wa mata na nĩkĩo na ngũgũ ĩno ngũmĩnyitithania na ũndũ ngũiguĩte harĩ atĩ ngũina ũrĩa rũrainwo mwĩ thai nĩguo igire ithuĩ gũkũ tũtiugaga thai tugaga thayũ tondũ rĩtwa thai tũkorwo tũkĩra ngai nake agĩtũcokeria atũheaga wĩ thayũ koguo nani ngũtambagĩria thayũ wasawa haya ithuĩ twĩ gĩkũyũ rĩ nĩ tũĩ ũtheru wa mata na nĩkĩo mata ma mũthuri ma gũciara rĩ eragwo nĩ atua mata thegi tondũ mata macio matirĩ gĩko nĩ kĩndũ gĩtheru tũngĩreha kĩũmbe kĩa ngai gĩtarĩ thahu ti gĩkĩ kĩanyu kĩa thahu wa kĩmerera aca ũguo nĩguo mũgĩkũyũ oĩ therefore nĩkĩo mũgĩkũyũ mata make rĩ aratuĩra rũhĩ na atuĩra rũhĩ rĩ akamenya nĩetheria akamerekeria na ihoya rĩrĩa ahoya rĩkagacĩra tondũ nĩ arathimire na mata nĩkĩo ũgũrani wothe wa gĩkũyũ ũretio njohi nĩgetha kanua kagagate one mata atuĩre gĩthũri

na no ũkũrwa karaka na watua gũtheria rĩ ũkũnina karakara ĩyo rĩ ũkũmĩnina na mũtongu mũtongu ũcio rĩ ũwoe ũtuĩre matongu mahĩtũke ũguo karakara yaku ĩhone mũtongu ũcio rĩ ndongu ĩyo wamĩoya rĩrĩa wĩna ũimbo kana wĩna gathĩna ũramĩatũra ũguo ũkahihinyĩra hau ũkahona

no he ihĩĩ rĩ gũtuĩra mata mairĩ nĩ amarwaragia na nĩ mũranjikana na mũrimũ kau karĩ koru mũno ĩriguo tondũ kwendia hau ndwĩhota kũrĩa na watu kũmeria mata ũgũtinda ũgĩturwo ũguo nĩguo tweka ũguo nĩguo twekaga ngwĩciria no njarie mũno no basics iria tũraria ũhoro wakĩo ndĩ icio gwĩka tũmaũndũ tũu twekagwo twa wana twitũ twa gĩkũyũ ũthiĩ ũraciĩ ũtware kĩu ũratwara as simple as that tigai kwenda complications ĩno mũrimũ ũcio wa wa karakara ũthondekagwo nĩ specialist wĩtagwo atĩa ENT specialist specialization ĩyo rĩ nĩyo ndamwĩra ũmũthĩ mwana waku wa gũkora na karakara thiĩ ũtũ ihutire ũmwĩre akue athuure mata hau Ĩ, gũkũ ekũhona nĩkĩ connection ya mũrimũ ũcio na kũhona nĩ ĩrĩkũ woka wandarĩrie connection ya gũtuĩra mata mai nĩ ĩrĩkũ rĩ nĩ gũgũtarĩria ũhoro wa mũto na nĩ rayo koguo mũthiĩ mũrage mũrage rũrĩra muonaga rũrĩra mũtigĩrĩre atĩ kĩhiko kĩrĩa kĩarĩ kĩa guka wanyu gĩa tene nĩ gĩathira Nĩtati rĩtĩrĩ, gũtirĩ hĩndĩ ona njiaro ici cia thutha mũkwaga igũ imũki. Angĩkorwo kũrĩ indo ciacokagio icokio, na angĩkorwo he thirĩ mũtangĩhota kũrĩha, mwetha trace ya kũrĩa mũngĩrĩha mwage, thiĩi mũũrage thirĩ ũcio. Thirĩ ũcio nĩ kũũragwo ũũragagwo, na ũũragagwo kwa mũndũ mũ